Nyiri moko ohero yien. Iserado gi nyiri nyako moko ohero yien. Eh bana nyiri bana ba- by the way nitie nyiri moko. They lay moko- off late by the way nyiri ok ohero yien isefwenyo. Nitie nyiri mang'eny moko ohero yien. Moko to ohero moko ohero yien omera. Eh. Yudo kata ni bwana ni koro nyako moro ila moro ma joja nang'isi na naromo go cha ong'isa ni en ok ohero yien mago to nyiri ila mage bwana kare type mane Mago modong' nyiri adier. mabiro tho. Mago nyiri mabiro tho nikech ing'eni kaka ne wadhi after that wadhi kode e gi iluongo nade. disipensari osiptal dongo ndiknwa yien kacha bwana nondik ni muonyo didi daktari ondiko yien ni muonyo di- ariyo diriyo deli odiochieng' bang' chiemo en omuonyo nang'o achiel ni to mano koro robe Koso mo- omuonyo achiel omuonyo Saji. achiel ni en oluoro yath Omuonyo saji.
dongo muonyo mana godhiambo

Eh. wangacheka Wangimanyi. eh, wangamanya aniere go mina to luyo tweya bwana kaduga ngiyora gi chien kama wacho ni yawa ma kora temo Iwacho ni kuok tuchni. kuok tutu no mera kuok Mani kuok.
mun kuri kuok ome omera bwana ero mano giuru gima ne gulu chunya yath no Eh. koro kaka Masai no gima ne Masai otweyego mera bana Masai wuotho gi yath moko ma wigi otwe dong ineno nitie jwala moro gitweyego kanyo chupa go be king'iyo tok chal kata Ineno ni- moluwo ni kube no ratom to twe otwe wiye gi jwala mare yedhegi go to kendo ber Mm, kendo beyo an chiemo awinjo dong ema ning'isa chieng' cha Eh, yedhegi go ber nigini yedhe magi ma iwero ji gitiyo ji kabisa ni en e yath kende ma ng'ato dhi nyiewo osuptal to wacho ni en odwaro mana madier to ji to nyiewo machungo diep Ugurutu. Eh, Lakini bado- hiti bado- riaga bado- toki bado- bado mang'eyo. lie to ber. Iluongo kwa Kiswahili iluongo ni yande. Eh. Ni ni tembea uone. Eh, ta- tapenji Eh? oyulo Hmm? gimoro mane iwachoga niya Eh. ni dunia ni dwarasi Eh. bwana duniani pod en Dwar adier ma Nyasaye. Eh, an gino osetama bana kurutu bana an gima dhiera en e ane eh. koro ang'o ma koro piny dwaro kuom adier momiyo eh, ang'o ma koro piny dwaro dunia ni dwara koro mana to ang'o ma piny dwaro kuom amali isewacho ni gik piny biro loyo isewinjo ni piny biro loyo ang'o ma dwari ne nimako ne bura bedhe jo kiswahili to nego koro lok gino to apenji isewinjo kamano ni piny ochama ni koro yud kata gokinyi ni kurutu in ichiew eh. piny ochami be piny eh. osega chami ni koro piny chami kaka kano kacha cha kama liyo ticha eh? kano chami eh omera kano chami omera piny ochami omera yeah. mano koro seche go ingini chunyo kethore dwa mani bugo nyo sai da chami te nyaka kuma pok edhiye nande hills ma pok edhiye chami giyende gichaye gi gimana eh, mana ta nyalo luor bwana eh bana seche go ko mana wuyo gi ngane eh, gi nyasaye donge eh, tadie die ma nyasaye eh ni nyasaye koro kawuono ne nigi simo Hey!
Ni Nyasaye ndi koro nigi simu. Nyasaye wuonji simu.
Nyasaye nigi simu kendo En e Nyasaye- WhatsApp. En e social media.
Iriambo. Facebook, Twitter, Iriambo. eh, Instagram, name them. Oh,
Gima ndi koro tamo wang' Nyasaye ng'eyo. Eh. Bwana nyiri, omere nitie nyiri moko monore ka e social media kanyo gwecho. to gi- Noyudo nambani. Eh. Eh, mera nyako bwana gokinyi piny idwa rwane eh. Mano koro ing'e ni oliwo Nyasaye. Ni trrrr. To Nyasaye ing'e ni nyaka mak pay. En ng'ama nigi credit kata igocho negi reverse. Koro ka lainde iwinjo donjo adonja ni eh to Nyasaye mako ni to nang'o Nyasaye a koro iloni godo. Ipake gini jiri ela kaka tuo golo kuomi pesa. Ipake. Eh ni- ni ni mambo godo. To Nyasaye wacho ni ah fiti fiti. Nyasaye ing'e ni nyaka bed ng'ama duonde duong'. Ati naona i- profile pic yako iko Iko dope. Iko dope. Iko nyasaye. Iko nyasaye. Eh. Tuaso nyasaye pingine nyakange nyasaye ngamo puonjo ji ngine ne. Luoro gi. Eh. Nyakango duoke.
Nyakango duoke ni thanks. Eh, hey, guy usini thanks bo lakini godo ko free. Tengine ni. Buto silewni ni ade jipo. Mani ngene kwa nyasaye jep sekiria kata mera kiyudo moko makwayo ga lewni ga ni eh. ni no kalo kamoro to yudo siep ne moro ni giduka uso dress eh. ni nyasaye nyo na dress man na nenu dress moro wada tu se bei matin to jogo to eh omana jogo wi mana tok nyalre gowe wana ko molo to wan di goro wan gi namba no mero wa munji ku kinyo wadojo gum nyasaye kaja
wati ngene wada te bana ni bako Hilo ile ba ba to jala. Okay, me as ling al vario moro bana. Dia wenyi rako. Eh, eh abiro duwa ko nyasaye imbe ngama. Abedu go dhano. Abedu go dhano. Ba me alo.
Tudonge cha kama lo kacha pile pile an kama naka. Eh, ne amaka tok dalali di pesa. Nyo ni lunga yake ni guo kidise anya ni guo ke. Kija se bodo ne pesa. Ya se ya se ngama ngata be. Eh, omera mono to dang' bedi. Iyudo kata ni jomoko ne, kaka jomoko mofuwo fuwo moko modaga dala moko mohero piko ji WhatsApp group ka. Ichiew gokinyi bang' yudo ji WhatsApp group moro ma ji kia ni di- diwa dhi e bas. Koka Nyasaye obedo added e WhatsApp group. Omera. Maler. Nitie jakanisa moro otho.

kata orna bundles dekoro oro nyasaye eh orna bundles ikoro oro nyasaye ah nitie jomoko ma dikoro gocho niya eh. nyasaye chal nade to adwa wacho ni wach moro gimoro diaka to in gi line mar airtel igene line mar airtel ni goyo ga free to bonge eh. igo gi nyasaye wana omera to gima pod usewacho meliji to onge pod isonge asunga mondo ng'ing'e kaka otimo ni gimoro wan wach maliet wach maliet doge eh. to kurutu Iparo ni ande. Eh? Mm. Kari koro kaka nyuka liet cha. Mm. Kakwa madhe ka mera samar mato nyuka tu jo kuru liet mera wango duodu mera midugi bed mos midugi kwe. Mm. Midugi nyege sura moro pato mito ok di ng'udhe. Mm. Gima ber ga ni ok inyal ng'udhe. Ok ok inyal. Nyuka ti ng'udho baba. Mana ka imadho kama ji nitiere mesa minunu welo. kati otelo kdi ng'udhi chiemo e Mano otelo pesa na matiyogo to ok ding'udhi to be wang' mowang'i godo koro iyudo ni yande ni koro kaka nyuka madhi madhoga nyuka ni koro chieng' moro nyuka ochewa chewa gi wich moro marach kaka liet chameno kaka olietno obiro ni en ma koro dwa madhi Ei, idak itimo nang'o Hey. ite ei. to ne kata ng'ane bukre niya ni koro samoro kata mana nyoyo nyoyo bukre koro dwa muodi Obera. Ben manyo mera. Manya chwadi mlich. To chumbi be onge yo mera to bangi. Kare do kare ni mkati koro bangi.
Rabuon bangi. Rabuon bangi.
So to sweet nyodhi. Niang nyami.
Eh, mera niang nyami. Sukari nyangi. Eh. Ari gimoko da yie. Eh. Ari gimoko da yie ni kuro sukari na. Ni kuro ni sukari na nga bwana bwana sukari bwana bingini sukari kalu. Gimeltka.
Nitie ga tuo mar sukari. Koro inang'i gi medong nyaka ibed matuo. In mano di. Bwana ido kama tuo bwana. In isekethori. Idhi e cho. Yadh masai tiyo.